No rĩu amemba a Ng'enda Farmers Company nĩmacagũrĩte atongoria nĩguo mone kana ihoto ciao nĩcigũtangĩkĩrwo. Ũmũthĩ twacira twaiga ciaigana nĩ ciaigana mũgũnda witũ. Nĩ ngwenda kuga o na nĩ twacagũrana twaiga mũgũnda witũ tũthiĩ na mbere atĩ kuma ũmũthĩ mũgũnda nĩ witũ na nĩ twahĩtũkia kamĩtĩ ĩrĩa twathura tũrũmĩrĩre mũgũnda witũ tũwatũrane tondũ nĩ tuona mũgũnda witũ ũgũthiĩ o tũkomete. Tũũrwo nĩ maũndũ tondũ ona arĩa maraũmĩra mũgũnda ũrĩa gĩkũyũ kiugaga nĩ rũciaro rwa gatatũ, rwa kana rũgĩkinya rĩ, aya angĩ makĩambĩrĩria makona mũgũnda ũcio kana marũme itunda rĩaguo. Mũgũnda ũyũ ũrĩa wĩ mwena wa Makuyu nĩ Matiu Horo Tanganja, ene mũgũnda ũyũ mena kĩeha kĩingĩ Kuona oho nĩmaugĩte nĩmekũnyitanĩra na atongoria. Mĩario ĩno maigĩte ũũ nĩ thutha wa gũcagũra atongoria aya. Ũgwati arĩ ũtheri mũingĩ. No to Ngai akĩhũthagĩra mũndũ rĩ, aya manĩra na magweta rĩ, nĩtwetĩkania nao atĩ nĩtwoya ikinya, ũguo Ng'ang'a erwo mwerevu akirefuka, mjinga atakuwa mashakani. Aah ũguo mũgũnda witũ nĩtũkũrũmĩrĩra na nĩtũkũwona. Heneri Mbũrũ na Jacinta Warigia. Nĩmaugĩte atĩ nĩ kĩeha kuona amemba a mũgũnda ũyũ mathiĩte ona mbere na gũkua matarĩ megwatĩra kĩrĩa matũire marũagĩra. Tũtũrĩte mang'u mĩcemanio yothe tũtitĩraga, no mbia tũretio o mbia o mbia. Na rĩu ningĩ nĩtũretĩtio ngiri ingĩ ikũmi atĩ cia gũcokia cira riko. Rĩu tũgakĩrigwo mũgũnda ũyũ wĩna mĩaka mĩrongo ĩtatũ rĩ, tũgũgĩtũra hau ona ithuĩ tũtigũgĩkua tũtarĩ twawona? No nĩ tuona wega mũthenya wa ũmũthĩ, twĩna njamba njĩthĩ na athuri akũrũ, na nĩ tuona nĩ megũtũtongoria wega nĩgetha tuone mũgũnda ũyũ. Nĩ tondũ mũgũnda ũyũ nĩ mũtũru matukũ maingĩ mũno mũno, na rĩu niĩ ndĩraigua ngenete nĩ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ kuona nĩ ndona kamweneni. Ngai athiĩ agĩtũrathimaga nĩ tondũ Ngai nĩwe ũrathimanaga na arathime arĩa megũtongoria, na nĩgetha onacio mbeca ici tũgĩtĩtio mang'u rĩ, tũkĩmenye nĩ atĩa, kana nĩ tũgũcokerio, kana nĩ gũtunywo tũgatunywo, tondũ tũtiramenya igũrũ kana thĩ. Oho amemba aya nĩmorĩtie mũtongoria wa bũrũri kũingĩrĩra na kũnina thĩna wa mũgũnda ũyũ. Tafadhali Nĩ twathaitha Uhuru wa Kenyatta arũmĩrĩre ndeto icio. Mweri ũcio ũrahĩtũkire igoti inene rĩa mũgũnda mwena wa Murang'a nĩ rĩarĩkirie ndũmĩrĩri na kuuga atĩ famĩlĩ ĩmwe ĩneo gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũcio, ĩĩka magana merĩ ma mĩrongo ĩtano. Mũcemanio wa mbere twoka gũkũ Gatũndũ nĩ getha tũrũmĩrĩre kĩhooto, tũkĩona mũndũ oka nĩ na maũndũ mothe, akiuga o nake nĩ enderio share na nĩ arutĩte mirioni. na gũtiga ĩĩka magana mũgwanja cigayanio amemba aya arĩa nĩ makĩria ma ngiri ĩmwe na magana matano kuona rĩu mũgũnda ũyũ wanengerwo bamĩrĩ ĩno magana merĩ watigirwo magana mũgwanja.